ene njĩtagwo mũũra wa wanjikũ na maya nĩ managĩ na icanjama cia kiumia na kiumia gĩkĩ tũrambĩrĩria na kũgeithio nĩ mwanyona mũrĩ atumia athuri tũtirakuona no nĩ tũrakũigua

No fununu nĩyo ĩrehaga ma nĩguo hau nĩ ma toboa atĩ gwĩ kĩrabu kĩahingũrĩtwo ndũ-inĩ na nĩkĩo gĩatũmire maũndũ ma ruo mekĩke atumia aitũ makarara thĩiniĩ haiya mararĩte thĩinĩ nĩkĩ nĩ ũndũ wa kũmomora kĩrabu kĩu na kĩrabu nĩ twamomorire na hatiarĩ mahĩtia nĩ ma no mũhaka ĩngĩ agĩitirwo tondũ rĩrĩ njohi tũtingĩarũgamĩrĩire ciana citũ cikue tũkĩona tũkĩonaga na nĩkĩo twekire ũguo twekire no gũtirĩ ũndũ twekire against the law nĩguo tondũ twarũmagĩrĩra watho ũrĩa twahetwo nĩ president nĩguo mahĩ ũhoro biũ Kwoguo we ũrathugunda kũiga ndo-inĩ rĩ? Chelewa. Nitakwambia jaribu. Jaribu. Utao? Utaona cha mtema? Cha mtema kumi. Ĩ gũkũ ici cinakuo mwerirwo atĩa? ũndũ ũcio ũngĩ njuge o na gũkũ icicĩ nĩ twerirwo atĩrĩrĩ atĩ tũngĩenda irabu nĩ igĩrĩ ciahĩtũkĩtio na nginya ona icio ihĩtũkĩtio ithe tũtirĩ na ũma wacio haiya

kana atia tondu no athuri aitå maigite na nikio tutakoragwo twi violent uguo muno tondu no athuri ki aitå ta mere matigakumie njohi muno tondu ni twiritwo njohi ti ucuru njohi ti thubu na njohi ti iria niguo athuri mekwenda marĩrio no ningĩ kaĩ matiaragĩrio ro ũguo ĩ mathuri matiaragĩria magothũkĩirwo rekei ndĩmwĩre nĩ mosmos mosmos gũkũ atumia marutĩte nginyagia ũira tarekei nyambe ndĩmwĩre mũtumia ũmwe na nĩ atũrutĩire ũira atwĩrire hĩndĩ ĩrĩa twaitire njohi nĩ tondũ nĩ twaitire njohi na tũgĩka maũndũ macio mangĩ twekire ma must go mũtumia ũmwe okire agĩtwĩra atĩrĩrĩ ehe

na mũtu woi narĩ korwo njohi ĩno yahuka kaimana na nĩkĩo mũthenya ũyũ mothe ũrona tũthithi tũtherete ũũ sara hĩndĩ ĩrĩa twarĩ kangĩma nĩguo twarĩ tũtiahanaga ũũ ĩĩ nĩ mũronekana mothiũ manyu makengete kũndũ gũkũ nĩ kwega rĩu na nĩkĩo ũrona tũkenge ũngĩhaica haha igũrũ ĩĩ nĩ ndĩrona tũkenge tũhumbĩtwo na macũ tũkenge twĩ na cũ tondũ tũrahumbĩraga ciana na burana tondũ wathiĩ mataneti weterera ũreherwo cũ ndũronaga ma wo ima ona athuri marakiuga nĩ makenete mũno onao nĩ makenete tondũ nĩ maranjirie kuga atĩrĩrĩ atĩ rĩu matirona nyororo ya mũbuto nĩguo matirona nyororo tondũ haha nĩ mambĩrĩirie gũthondeka kanyamũ nĩguo arĩa mũtarona arauga ona athuri nĩ macomorete nda ona mũndũ angĩigua gũtua mata no amatuire mwena ĩĩ nĩguo ndagetuĩre nda nĩ kũneneha nakuo mĩoro marauga marenda o kĩndũ kĩmwe tu tũkwenda njĩra na nĩ aingatwo ũcio wayaga tendewa ciaigana rĩ nĩ ciaigana moka makang'ũcang'ũca marehe tĩri nyoro nyoro nyoro kacio tũtũrĩtie ũguo wĩra ũrĩa ona twaumĩra na nyũngũ cia gĩkũyũ nĩguo mũrĩmenya tũrĩ gũrũkĩte sawa ene nĩ managĩ na icanjama cia kiumia njĩtagwo mwaũra wa wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managĩ ma kiumia